कहियो सोच नहि सकै छली हम जे एहन जे है आकाश से परी उतर के हमरा सामने में आयल बाप रे बाप आइए भरझा कहाँ से लगै छी अहाँ एक बात बता जान न पहचान हम तोर मेहमानी कहाँ के रोल छै हाँ न चिन्हे छी न जाने छी बस हमर पीछे ही पड़ गए छी हम तो यहाँ के पहचानै छी अच्छा कि यहाँ नंबर वन के एकटा जे है हाँ गर्ल छी गर्ल जा लड़की हाँ लड़की छी हाँ पूरा देख रहा छी पूरा देख रहा छी अरे लड़की छी हम ओ बात तो सब देखे छै सब बुझे छै जते गोटा आत छै सब बुझे छथिन कि हम लड़की छियै लेकिन अहाँ के हम नहीं ना चिन्हे छी हाँ ताहि दुआरे हमर पीछे नहीं पड़ू कह दे छी और वैसे भी कहाँ अहाँ के उम्र और कहाँ हमर उम्र अपने बताओ तो हाँ कहूँ से हमर और अहाँ के जोड़ी मैच करता है हाँ मैच कर रहले है की मैच कर रहले है अरे अहाँ के तो हमर उम्र के बेटी हो बेटी हाँ बेटी एगो छलै धोथिया के विवाह शादी कऽ देलियै अब जहिया से उ सियां घर बसैया तहिया से कहियो नहि पूछे बाबू की हाल समाचार हो आ बुढ़िया जे बेचारी हमर रहै चित्रा के झटक में गेल रहै झाड़ा फिरे ले कलकतिया गाछी में ठाढ़ जे खसलै उएह तर में दबा के मरि गेल आ बेटा पुतौ तऽ वहाँ पोता पोती हमरा देखबे नहि करैया तैं दुआरे हमर जे है जी कौलैत ने है जे कखन हमरा कोनो फाटल पुरान भेट जायत जकरा से ठरसा गाय कऽ ली अच्छा ताहि तऽ दुआरे। अहाँ के कह के मतलब कि एहन बुढ़बा जरे अते सुंदर लड़की शादी कऽ लेता हँ अच्छा अहाँके सब मन के बात हम पूरा करब ओ सब मन के बात। अच्छा की की पूरा करबे सरकार कनी ओहो बता दू जा हमरा हाँ। कोन कहीं भगवान देने है का आय

अहाँ तऽ राज भोगब हमरा संगे बियाह कऽ लेब तऽ लेकिन फिर भी धन दौलत से की होइ छै सबसे पहले तऽ जोड़ी मैच करबा के चाही हाँ जे कि हमर और अहाँ के जोड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं करे छै मैच करे छै कनिको नहीं ना मैच भऽ जेतै हे कहाँ ई छप्पन अपना साल के अपना पार्टी से किया पूछ रहलियै हाँ अरे हमरा पार्टी से पूछियो अच्छा, कोन- यो मैचिंग कर रहले है ना देखलिए देखलिए देखियो हिनकर पार्टी सपोर्ट करे छै अहाँ सब कहू तऽ मैच करे छै नहीं ना देख जा, लियो जा, जा। हाँ अनाइते सरकार गिर पड़े मुँहे भरे आय आ सही कहै छथि ई सब गोटे देखू हाँ अखन तऽ साइंस कहाँ से कहाँ अगाड़ी बढ़ गेलै अच्छा जेना आदमी फसल के उगाबऽ खातिर हाँ। डीएपी पोटास यूरिया अल्मुनियम सल्फेट केहन केहन खाद जे छिटका या उपजा कऽ लै है आब तऽ तेहन तेहन गोटी बनलै है कि पुरानो आदमी के जुआन बनि सकै है अहाँके कहऽ के मतलब कि अहाँ छप्पन साल के बुढ़बा छी अगर कोई दवाई खेबै तऽ की सोलह बरस के बनि जेबै भने जेबै तऽ अरे बाप रे बाप अरे ब्यूटी पार्लर तेहन तेहन बन गेले हन कि फेशियल एक बार बना लियो आ भो पिपनी उखड़वा लियो अरे अरे अरे तो पूरा ये बुढ़वा आदमी वरवा छोरा बन जेते जा जा जा जा एहन बात नहीं कहियो नहीं तो अखन के सब बुढ़वा चल जेते ब्यूटी पार्लर में बुझ तो प्रोग्राम के देखते किया नहीं जेते मन के कतर रख देते के ताखा पर ओ। आय रे भले अच्छा। उम्र है पचपन के लेकिन दिल अखनो तक बचपने के छै मैं ये बाप रे बाप देखियो हमरा तो पूरा मन है कि घी में हाथ डाल दिए आ धाई से ही पी जाए कुछ भी बोलते लेकिन पाबंदी है की कहै छी का देख के चले पड़े है जानला अच्छा ठीक छै जब अहाँ हमर सब शौक अरमान पूरा कर सकै छी त आब हिनकर सबके बात काइटो क हम अहाँ से शादी करे खातिर तैयार छी। ताली मार दियो एक बार ताली मार दियो बाप रे बाप ए भ गेलै बिया हमर भ गेलै सब आदमी के हकार दै छी सब आदमी आब

हाँ हाँ लऽ एलियै लऽ एलियै जय माला के इंतजारी छलै ओ माला उठा कऽ लऽ एलियै अरे अरे अरे एक मिनट वेट वेट अते जल्दबाजी अरे कुछ देर सबर करू हाँ तब हिनका सबसे हम बतिया लिए कनी पथिया लिअ हमरा सवार नहि करल जा रहल हन बुझलियै? मन होइ हे कि पूरा खेती के धांगि दियै। बाप रे! आब केकरो गहूम रहै चाहे मकइ रहै हमरा कोन मतलब हे। अरे अहिना मे कते खुरदान भ जेतै। जहिना साँढ़ हुलि के सब मकइ खा जाइ हे हाँ। तहिना हम चाहै छियै जे हुलि के पूरा मकइ तोड़ि दियै। एना मे कते खुरदान भ जेतै।

टूटि जेतै तऽ जुटबो नहि करतै तऽ फेर हम अखन तऽ शादी वाला तुरंत मसमातो भऽ जेबै ओ रिहर्सल कऽ रहल छलियै कथी के उएह सोहाग राति के माय गे हाँ कियाकि चौकी कमजोर है हमार पहले से अगर ई बात भेल रहते तऽ ठोकबा दीते काटी ऊँटी लेकिन आब तऽ अचानक भऽ गेलै एते टाइम तऽ की करियै क्या कुआ साफे निर्लज्जे छी कनिको शरम नहि आबैया एते आदमी सब देखै छथिन दीदी बहिन सेहो छथिन भैया काका सब सेहो छथिन हँ तैयो बजै छी लाज नहि होइया सब जानै छथिन कि कॉमेडियल है ढोरबा अच्छा तऽ ढोरबा के मुंह से यह सब बात निकलै तऽ की करबै माफ करबै अपने सब कार्यक्रम में छी प्रोग्राम कर रहल छी जा। आ साधारण बात जब बजबै तऽ यहाँ सब जे है

जाजिम जे अखन तक झरलियै हन नहि कियाकि बुढ़िया बेचाइ रहै छलै सुतबो करै छलै ओहिपर मियाँ गए आ जहिया से धोथिया बुढ़िया मरि गेल तहिया से बिलाइ बैस कऽ हगि दै ओहिपर बुझलियै तऽ चलू हमरा झाड़ि दै छियै आ दुनू आदमी जे फीता ओतऽ काटि देबै जेना जे समितिके लोक सब आयल छथिन फीता कटे लए आ काटि कऽ चलि गेलखिन

गेदा गेदा बाबूजी आय बाबूजी की कहलियो भैंसी खुल गेलै भैंसी नहीं खुलैया ई गर्दन में माला कला पहिरले छथि अरे ई माला पहिरने छथिन एहि दुआरे हाँ। कियाकि अखने अखने हमरा से शादी केलखिन हँ गेदा गेदा ई बुढ़ारी में बुढ़वा बियाह करके माने कि बुढ़ारी में कहीं घिठारी भेलैया अरे बाबूजी कथी करखिन हँ अरे हमरा बात पे विश्वास नहीं होइए तो गवाही में अत्ते गोटे छै उनको से पूछ लो हाँ यो अहाँ से गवाह छियै हमर बाबूजी बियाह कऽ लेलखिन हँ हाँ बाप अहाँ सबके नीक लगैए जे बियाह कऽ लेलखिन हँ ये दाई के दाई। सवारी बांट देन छियै छहोरा किशमिश काजू बादाम सब बांट देन छी त कोई नहीं बाजत अहा के पक्ष हम नहीं इनका बेटा के बोलबे छै हम इन्हें नहीं छोड़े वाला छिए इन बियाह कर के बाप रे अब पारी खरीद के ललखिन सब पारी खरीद के ना ललखिन पारी किया खरीद भाई आय पारी पोस जाय छी आ सब दूध जे है दोनों प्राणी पी जाय छी का आय आ बुढ़वा ठकुआल रहे टुकुर टुकुर तकत रहे छी ओ छान पर बैस का

तैं दुआरे हमरा जे पत्नी सुख छुटि गेल रहै आब चाहै छी एकरा से कऽ कऽ आ जे बचल खोचल जिंदगी तेहन है, बात नहि मारती ने कब भगै छी कि नहि एता से अरे अहाँ के कोने से अरे अहाँ कोने से ये ये हमर साय छियै ये ये कहाँ गेलियै ये बजा ले बाप रे घरे अबै कि नहि ये की भेल ये ये जल्दी आउ ने जुलुम हो गेलै ये की भेल की भेल बजर खसुआ जा जा जा तकता तोर बा बियाह के का चलल बा भी बाबू बियाह कऽ लेलकै हां अरे तोरी बही बाबू की की तू बात तऽ है? तू तऽ गेल छला सोनपुर मेला पारी खरीदे ले तऽ कहाँ से भुल्ली नारी खरीद के लइल हौ हैं? ई सब बढ़िया नारिया ठीक होय है आ पारी खरीद के यान दियो सबटा दूध दुनू पर पी जाय छै आ हम घाय लगेने रह जाय छी जे एक गिलास दूध दूध हमरा दे बुझी ताहि बुझी दुआरे साड़ी नहि पोसब हम ताहि दुआरे नारी उठा कऽ लऽ एलियै हैं? तू बुढ़ारी में सठिया गेल हन हैं? कि तोर दिमाग में घसक गेल हन हो अरे उ बुढ़वा तऽ सठिया गेलै से सठिया गेलै ई छौरी नहि सठिया गेलै एहन खूबसूरत जुआन है कोनो छौरा से बियाह कर लेते तऽ नीक रहिते एहि बुढ़वा से बियाह कऽ के की मिलै छौ तोरा तऽ तऽ भगाइए देबो इसको मत भड़काओ मत मत भड़काओ मैं पूरा मेंटेन करूंगी इसको जा

किया एक तऽ इनकम आ दोसर ई बुढ़वा के दिन कम बिल्कुल सब सही। बात बुझै छी अरे एकदम हमर सही। इनकम है तब की जा रे कौआ के मांस खा लेबै ना तऽ हमरो अखनो जे है 10 बरस से 20 बरस जी जाए हाँ, सौ बरस तू जी हा बुढ़ौरा कहीं के उमर हा बचपन के आ दिल हा बचपन के चटनी पर उमर जाए के उमर में तोरा कचरी खाए के मन तोहर कर पर कथी तू पनीर भात खोया हम कथी रे आलू के तरकारी आँय? हमर सबके उमर है हमरा सबके समय छै

अहाँ के बाबू के भेले तेन वर कहै छै झटबे करबे बरने लग बुढ़बा बुढ़ौरा हमरा बाबू के बीमारी होता है तू तो भाग ले सर भाग भाग भाग जा, भाग बुझियो हे चौक पर टेम्पू पकड़ ले चल जा हये जा। हे हे जा। बात मान जाओ ना ये देखली ये मौगी तो पिसवानी केते पलटी सकरा भगली रे त मौगी भागी ना तैयार छल छौरी आइए अहाँ दिमाग तऽ बड़ा बढ़िया लगैली छौरी के बेमारी भगावे पकड़ खातिर दुनू पान के बेमारी पकड़ लेतो आय बाप की तक जोरे छी रे जोरे छी बाप के देख हम केला जरबा हो कोनो चीज उम्रे पर ठीक लगे है बुझला हा ई उम्र नहीं है तोहरा अब शादी बियाह अरे करे के ऊ बात छोड़ू अब ना। राम नाम जपा हरे कृष्णा जपा ई सब नहीं शोभा दई है

ताहि दुआरे कहै छी अपने सभकेँ जे लीला हम केलहुँ से लीला अपने सभ नहि करब।